Helo, Annie ydw i. Fi yn rhedeg cwmni bach Cymreig o'r enw Annie Bendod a ni fan hyn yng nghanolbarth Cymru yn Lledrod.
Go! Mae bach mwy chirpy. Sori, hwnna'n rhy short and sweet oedd e. Alla i gweud mwy na 'na. So be fi'n wneud yn benna yw gwerthu dillad Cymraeg, fi hefyd yn ei bach o stationery a dyddiduron i athrawon. Fi'n gwerthu lot o ddillad i ddynion, i ferched, lot o bethau babis a ers i fi gael plant fi'n gwerthu lot mwy o fagiau a dillad i blant bach hefyd. ges i uh, y syniad bach ma ar ôl teithio'r byd i ddechrau hobi bach gwerthu cardiau. Yym, dechreuais i blynydda nôl yn 2018 a o'n i'n ffawto ac yn ei cardiau bach a o'n i'n mynd o sioe i sioe yn ei stondinau bach a wedyn, um, jyst cyn y cyfnod clo, nes i ddechrau gwerthu siwmperi. So nes i ddechrau ar dyluniad cyntaf rioed fi, hapus fy myd, um, a nath i e jyst, ie, yeah, chwythu fyny rili, really. nes i werthu llwyth ohonyn nhw, o'n nhw'n rili really boblogaidd. Um, oedd amser really pan oedd dim lot o bobl yn neud siwmperi Cymraeg, felly oedd e um, yn farchnad rili really dda i tapo mewn iddo. A ie, yeah, ers hynny fi wedi bod yn postio ar cyfryngau cymdeithasol, mae hwnna wedi helpu lot. Haia, so mae Ffair Grefft yr Aberystwyth nawr ar agor, nes 8 o gloch heno. I'm gonna have
some peanut butter and some jam. A ie, yeah, mae wedi tyfu'n hollol naturiol, really. Mae wedi bod yn mynd o nerth i nerth, a erbyn hyn fi'n cynnig llwyth a llwyth ddyluniadau gwahanol, a amryw o ddeunyddiau gwahanol, a mae pobl yn gallu archebu be bynnag maen nhw moyn, a ni'n neud nhw to order wedyn, yn lle neud un lawnsiad ar y tro. Ie, um, yeah, mae fod ni wefan gyda llwyth bethau gwahanol uh, i ddewis ohono. So, ni yn ei dibyn o waith uh, brodio ar gyfer busnesau hefyd. So, um, mae cwbl o beth yn anodd i ni heddi. Mae llinos wrthi yn embroidro pethau i mudiad meithrin. So, ie, yeah, ni'n ei dibyn o hoodies, lot o fel mudiadau a clybiau fferm rifenc a pobl bach fel yn archebu dyn ni hefyd. So, mae hwnna hefyd yn y mix um, rhwng gwneud dillad anibendod hefyd. Lyflu. Sawl un sy'n rôl dydy'r llinos? I hanner ffordd trwy ddo.
O, oh, lyflu.
Ydw.
Os oeddi fleeces i wneud neu dim ond polos? Uh, fleeces, dan fi'n wneud o chwbl. Na fe? Os.
So beth ti'n wneud fyna nawr? Um, treso fe? Treso, ie, yeah, treso bod yn, yn uh, ffito mewn yn iawn yn yr hwp. O, na fe? A bod e gyd y tu bor i man, fel bod nhw'r un peth. Ie. Yeah.
A ti wedi gofyn newid lliwiau i hwn, yn y ti? Odw. Os o'n newid y meli na newid i brown tywyll lle brown yeah. gole. Mae good job bod ti'n cofio.
Cof dad a ti. Ond mae fel lan ar y papur da fi. O, da iawn.
Trefnus, ti'n os. So, nes i ddim rili really gorfod penderfynu i adael y swydd fel athrawes, o'n i wrth y modd yn dysgu mewn ysgol fach hyfryd, um, ond beth y gwyddodd oedd o'n i'n dysgu gyda Sianco, a wedyn Pan es i nôl i'r gwaith ar ôl cyfnod mamolaeth, drwy gydol y flwyddynau gyd nes i weithio'n rili galed ar y busnes a rhoi cant y cant mewn i weld shwt allai fe lwyddo, a erbyn diwedd y flwyddyn 'na o'n i yn rili brysur. Pan es i nôl i'r gwaith wedyn o'n i yn disgwyl Ginny, a Ginny bron a cyrraedd achos dim ond un ar ddeg mis sy rhyngddyn nhw. So o'n i off eto wedyn am flwyddyn, so mewn ffordd o'n i wedi cael dwy flynedd i ffwrdd o'r gwaith, a erbyn hynny oedd e wedi adeiladu shwt gymaint a o'n i'n mwynhau e shwt gymaint, dyna beth oedd patrwm newydd fi really, oedd magu'r ddau bach a gweithio llawn amser ar y busnes. Um, yeah, so oedd yn gam holl naturiol, nes i weid wrtho fi na'n to beth, fi'n neud y llawn amser ta beth, so I'll give it a go a gweld sy'n mynd. A y peth yw gyda dysgu, Fi wastad yn mynd i fod yn athrawes, os o'n i eisiau mynd nôl ar ôl blwyddyn neu chwech mis neu pum mlynedd, bydden ni'n gallu wneud. So, ie, yeah, oedd y pwysau off, really, er mwyn gallu wneud y penderfyniad na. So, oedd e ddim yn benderfyniad anodd iawn, oedd yn eitha organic a naturiol. So, mae hwnna ar y machine nawr, beth ti'n ei nesa? Um, neud yr un arall, rhai peder arall yn barod nawr, i'r run nesa. Okay. So, rhoi hwp mewn, a'r backing. Yeah. A gobeithio bod e'n y man iawn. 'Na fe, 'na'r un cynta. Alla i fynd wrth hwnna wedyn. 'Da'r lleill. Sawl bacing ti'n iwso i hwnna, ddarllenos? Yy, dou. O, 'na fe. So, enw'r uh, peiriant bach ma yw Blodwen. Um, honna oedd peiriant cyntaf fi. Fi'n cofio hi'n cael ei rolio mewn i'r safell fyw blynydde nôl. Um, a ie, yeah, blodwn fach yn gweithio'n galed chwarae teg iddi. Mae cwpl o beiriannau bach wedi dod ers ni, so mae da fi

Rhywbeth sydd yn aros yn y cof oedd, es i i garnifal Machynlleth a fi'n credu oedd y stondin 'di costio fi pymtheg punt a 'na gyd werthes i drwy'r dydd oedd un pecyn o gardiau, pump am ddec punt yym ond o'n i mor chuffed achos o'n i'n gweld y fenyw fach yn dod a prynu'r holl gardiau 'ma gyda fi a er bo' fi dal wedyn 'di colled ar y diwrnod fi dal yn cofio hwnna a o'n i yn chuffed achos fi oedd wedi dylunio nhw, creu nhw a gosod y stondin fyny a ie, yeah, fi'n yn cofio'r fenyw fach gyntaf yna doth i brynu cardiau ar y stondin. Ie, yeah, so'r iaith Gymraeg, um, yeah, allwedd y busnes, really. Mae fe'n hollol naturiol y fi, achos fi'n cael gwaith tra'r Saesneg, mae'n onest. So, oedd yn dod yn naturiol y fi ta beth. O'n i arfer meddwl bod dim lot o alw ar gyfer pethau Cymraeg, ond ers i'r i, i fi roi cant y cant mewn i'r busnes ac defnyddio rhwydwe, rhwydweithiau cymdeithasol i hysbysebu ac yn y blaen. Fi wedi gweld pa mor eang yw'r gymdeithas na, pa mor falch yw pobl yn amlwg o eisiau bethau Cymraeg. Fi wedi trial sawl digwyddiad gwahanol a rhai mwyaf llwyddiannus y fi yw Eisteddfod Genedlaethol a Eisteddfod yr Urdd. Mae fe jyst mor galonogol gweld bod gymaint o bobl eisiau rhywbeth Cymraeg hefyd. Mae fe jyst yn lyflu. Um, so ie, yeah, mae fe'n holl, holl bwysig a yn bwysig gych na dim, mae fe jyst yn holl naturiol i ni fel teulu hefyd. Um, so, yr hoff ran o'r swydd yw y broses ddylunio. Fi wrth y modd yn chwarae gyda llwyth o syniadau a wedyn Fi'n ordro llwyth o samplau bach gwahanol a trio nhw lan a beth sy'n rili handi gyda fi, maen nhw'n gweithio'n rili dda, yw fi wastad yn rhoi nhw ar Instagram a Facebook a gofyn i'r cwsmeriaid am eu help nhw a ie, yeah, yn aml iawn mae fe'n rhywbeth falle byddwn ni'n meddwl byddai fwyaf poblogaidd, rhena sydd e, orau, so ie, yeah, bendant y broses ddylunio a be fi'n rili, really, rili really mwynhau, dwi e ddim yn y swyddfa bob dydd ond fel uchafbwynt yr flwyddyn i fi yw cael mynd i'r Steddfod i gwrdd â cwsmeriaid. Mae mor neis, achos weithiau mae'n gallu bod yn bach yn amersonol, uh, jyst gwerthu ar y wefan, so pan i yn y stondinau yma wedyn, mae gweld y bobl mae'n dod fewn a mae'n gweithio fi, o, nes i brynu hwn, ti'n ôl i mis mawrth ac yn y blaen. Ie, uh, yeah, mae'n rili really neis siarad efo cwsmeriaid. Mae un peth fi'n rili, really, really mwynhau yw siarad efo nhw a gweld nhw. a cael chat fach. So, ni'n gwerthu lot o fagiau ysgol trwy'r flwyddyn, really. Um, maen nhw'n gret ar gyfer plant i mynd i fydd yn fra, bethau bach fel la. Um, so, be dy pobl ddim yn sylweddoli weithiau, mae rhaid uh, digydeiddio nhw, so mae rhaid wneud pob un yn unigol. So, mae da fi template fi'n cadw fan hyn ar y cyfrifiadur. Um, a wedyn mae modd wedyn just edit o'r enw fel sydd angen. So, mae'r person bach ma, uh, pwy hon? Manon yw hon, o Dywyn. a mae 'di ordro bag bach Morgan a dafad arno fe. Um, so ie, yeah, mae rhain yn rili boblogaidd dyn ni. So os i mewn fan hyn i templed dafad, lle mae fe gwyd? Fan hyn. A ie, yeah, mae jyst angen chwarae gwmpas wedyn, so jyst adio'r text mewn. A mae hwn wedyn yn creu uh, ffeil bach fel digitised file sy'n galw fe, uh, yn, mewn DSG. So mae hwn wedyn galluogi i'r peiriant brodio i ddarllen y uh, ffeil. So mae fe'n, ie, yeah, troi, troi y llun mewn i stitch file, basically. So mae fi jyst neud siŵr bod yn iawn, a wedyn, mae fe bach o ffidl, really, achos ti moyn bod y llythrenau'n ffito mewn yn iawn, a hefyd mae'r ti cofio beth yw seis dy hwp ti, so neud siŵr bod hwnna wedyn ddim yn yn mynd off centre. So fi'n gwybod bod dim mwy na um, 12 cm fi'n gallu gwneud hwn. So mae hwnna'n edrych yn iawn. So mae'n gallu bod yn eitha time consuming, ond be fi'n deddol o wneud yw wneud e mewn batches, so falle gai awr fach yn digitise o'n eith llinos cadw'r orders yna ar wahân i fi, a wedyn na i wneud hyn mewn batch wedyn. Neu na i wneud e gyda sianc o'n helpu fi gyda'r nos. So, ti jyst yn hwpo fel an wedyn, barod i roi ar y peiriant. A bach o pressure i fi, wneud yn siŵr bod e'n hollol syth fel na. A wedyn mae'n barod i fynd ar y peiriant. Ti'n dafod fel un os ydych chi'n os? Ti'n dafod i gael yma, ta? Farm. Clico hwn mae wedyn i'r peiriant. Ond ti'n gweld y laser light wedyn, ti'n jyst niwso hwnna fel marker wedyn ar gyfer trace o fe. So, ti'n gweld laser dan wyth. So, basically, beth mae'n neud yw mae'n siŵr bod e ddim yn mynd i bwrw uh, yr hwp tra bod e'n embroidro. So, mae'n gwybod yn saff o'ch yna, mae'n iawn o'ch yna. Iawn o'n top. Fe, unwaith ti'n hapus wedyn, ti jyst yn gwasgu stat, a mae hwn yn cymryd 23 munud i wneud, so ie, yeah, mae pethau wedi personoli yn bach o ffaff, ond maen nhw yn boblogaidd. So, o ran dylunio pethau newydd, um, fi'n trio mynd ar bethau eitha tafodieithol, so um, pethau fel joio byw, hapus fy myd, mae caracter ddigon, a so bach fel la wedi gweithio yn rili really dda. Um, fi'n teimlo fel bod yna bethau plant yn gallu bod yn rili really, um, hawdd i chwarae gyda hefyd, so mae pethau gyda fi fel cool dude. Dwi e ddim yn t'bod, yy necessarily yn rhywbeth Cymraeg, ond mae fe'n rhywbeth sy'n gweithio a mae ti'n gweld e yn enwedig pan ti'n mynd ar pethau yma wedyn i Eisteddfod. Maen nhw'n dod fewn a maen nhw'n gweud, o, mae hwnna'n ddel, a maen nhw'n, t'bod, ti'n gallu gweld be mae pobl sort of eisiau siopa amdano hefyd. Um, a ie, yeah, o ran y dyluniadau ei hunan, y lliwiau a pethau, fi jyst yn dilyn y trends, really, pethau fi moyn plant fi i wisgo. Fi'n teimlo fel o'n i'n arfer dim ond i pethau oedolion achos o'n i'n gwisgo nhw fy hunan. A wedyn ers cael plant, mae wedi datblygu gymaint yn fwy achos fi wedi gweld bod 'na alw mawr am bethau Cymraeg, fel o'n i isie bod Sianco yn gwisgo siwmperi Cymraeg, bydden i byth yn rhoi mewn rhywbeth Saesneg, t'bod, i fynd ar ei lle, a'r un fath gyda Ginny, maen nhw'n, ie, wneud, creu rhywbeth Cymraeg i nhw, so mae bendant cael plant wedi helpu y broses ddylunio 'na hefyd, gweld beth sy'n cŵl ac yn trendy a beth sy'n siwtio nhw. Mae 'da fi rhywbeth arall i ddangos ti 'fyd. Mae rhein wedi bod yn rili boblogaidd. A rhywun arall ni wedi cael cyfle i gydweithio gyda yw um, grŵp Eden. So ni wedi bod yn gwneud uh, cwbl bethau ar ymgyrch Pabo, so mae hwnna wedi bod yn rili really boblogaidd. Um, a ie, yeah, mae jyst yn gret cael cydweithio gyda pobl gwahanol. Tywod, um, mae fy ffordd gret o farchnata. Uh, ni'n gallu tynnu cwsmered nhw mewn, a wedyn maen nhw'n tynnu cwsmered yn ni fewn. Um, a ie, yeah, just lot o sport, lot o sparkles, a Gathen ni lot sbort lawr yn seddfod Pont y Pryd gyda rhain achos o'n nhw yn headline os oedd hwnna'n lyflu. So nes i ddechrau fel wedes i yn y stafell fyw a um, Pan o'n i'n disgwyl sianco wedyn, erbyn hynny oedd 'da fi staff yn gweithio fi, so o'n i moyn bach o breifatrwydd, so penderfynais i rentu uned fach. Uned fach gyntaf fi yn ar ystad ddiwydiannol yn Aberystwyth. So o fewn chwech mis wedyn, um, oedd yr uned fach bach yn rhy fach i ni, felly o rai fi ehangu mewn i uned bach yn fwy. Um, a oedd hi'n uned yn lyflu, ond oedd tipyn o bres yn mynd i rentu a'r costau ychwanegol ac yn y blaen. A wedyn gath y gŵr syniad wedyn rhwng noswaith, oedd e beth os na i adeiladu shed ar y ffarm, a o'n i'n meddwl ar y pryd shed fach ar gyfer gweithdy, a o'n i'n meddwl mlân i bywydau neu be bydde'n siwto ni fel bywyd teuluol, bydde fe'n grêt cael y shed ar y ffarm, gobeithio fydd Geraint yn gallu ffarmo yn y dyfodol, a wedyn mae'r plant hefyd yn oedran nawr le maen nhw'n dechrau ysgol yn, yn y pentre hefyd. So oedd e'n rili really ynni synwyr i ni, felly dechreuon ni ar yr adeiladu tua 2022 fi'n credu, a wedyn erbyn 2024, o'r diwedd cyn dolyg o'n i mewn. uh, yn y shed. A ie, yeah, heb edrych nôl ers ni, really. Mae'r adeilad mor lyflu, lyflu cael gweithio ynddo. Um, a mae jyst yn siwto ni fel teulu, ti'n mae jyst yn gweithio. So, beth sy'n nesaf? Um, I weud y gwir, mae fy siŵr o fod i'r gwrthwyneb a be mae pawb arall moyn wneud. Mae lot o bobl eisiau ehangu, mynd yn fwy ac yn fwy, ond i fi, fi jyst moyn cadw fe fel mae fe, busnes bach teuluol yng nghefn gwlad Cymru, yym, tibod, bod fi'n gallu rhedeg e o amgylch y plant, Sais a bod yn gweithio oriau dwl, fi isie gallu bod yn hyblyg gyda nhw, tibod, joio'r haf a pethau fel yna gyda nhw, gallu mynd ffwr, heb gormod o bwysau, dal mynd i'r Steddfod a'r Sioe Brenhinol a pethau bach fel yna. So, ie, i fod yn hollol onest, jyst parhau fel mae fe, gobeithio fydd